Minħabba nuqqas ta' dokumentazzjoni, ftit li xejn għandna tarif dwar aspetti teatrali bil-Malti qabel żmien l-Ingliżi. Biss biex nifmu l-iżvilupp tat-teatru bil-Malti, irridu nifmu wkoll it-teatru ta' qablu. anke jekk dan kien jittella' b'ilsna oħra.
It-teatru bil-Malti nistgħu ngħidu li beda verament fl-ewwel nofs tas-seklu dsatax. Jista' jkun li kien hemm affarijiet l hawn u l hemm qabel, però m'għandna la dettalji la ismijiet, ma nafu kważi xejn. Allura l-ewwel data ċerta li nafu li ttella' xogħol teatrali bil-Malti huwa l-1838. F'dik is-sena Luigi Rosato kien tella' farsa tradotta mit-Taljan, mill-lider mit-Taljan għall-Malti. Sewwa Luigi Rosato kien kantant illi kien jaħdem mal-kumpanija tal-opra tat-teatru tal-opra ta' dak iż-żmien u fl-aħħar tal-istaġun kien ikollu bħal kantanti oħrajn serata ta' benefiċjenza, ġifieri serata fejn kien idaħħal il-flus mill-biljetti u ilaqqa in-nies li kienu isegwuh. U probabbilment hu kien l-ewwel wieħed li tella' xogħol bil-Malti. Is-sena ta' wara għamel iktar kuraġġ u tella' għall-istess okkażjoni, okkażjoni simili, Xogħol oriġinali li kiteb hu, xogħol li mbagħad sar famuż bħala l-ewwel dramm oriġinali li nafu bil-Malti, id-dramm Katerina, dramm dwar l-assedju li jaqbad storja magħrufa imma jagħtiha viżjoni teatrali. Huwa dramm dwar din ix-xebba li tissagrifika ruħha għall-Maltin u minħabba s-sagrifiċċju tagħha l-Maltin jagħmlu l-kuraġġ insomma. u jegħlbu lit-Torok. Ftit wara Rosato, ftit wara daw l-affarijiet li semmejna, f'Malta nħoloq dak li nsejħulu t-teatrin. Sewa, ġviri dak kien eh, teatru ta' dilettanti, mamul fil-komunitajiet l-ewwel l-ewwel fil-belt u fil-kottonera mbagħad bdejn firix madwar Malta kollha. Dal-perjodu irridu niftakru li huwa l-perjodu li eh, jaħbat mal-liberalizzazzjoni tal-istampa, ġifieri meta bdew jixxandru l-ewwel gazzetti bil-Malti. U n-nies tat-teatru bħalma kienu jużaw il-gazzetti biex ehm, jinformaw dwar l-opra, ehm, bdew jinformaw dwar l-attività tat-teatrin. U interessanti li fi ftit snin Ħafna gazzetti bdew jagħtu paġni sħaħ lill-attività tat-teatrini, anki forma ta' kritika primittiva, sakemm wasalna fis-sittinijiet tas-seklu dsatax li kellna saħansitra gazzetti sħaħ iddedikati lill-attività teatrali, il-biċċa l-kbira bil-Malti. It-teatrini tal-seklu dsatax kienu l-ewwel nett dak li nistgħu nsejħulu teatru fqir, jiġifieri dawk kienu jaħdmu bl-inqas riżorsi possibbli. L-atturi ma kinux jitħallsu, Kienu jpinġu xeni huma, insomma kienu jagħmlu bażikament kollox huma u allura l-biljetti kienu jkunu irħas ħafna. Jiġifieri n-nies ma kinux jistennew affarijiet kbar. Dak fuq livell ta' kwalità. L-iktar ġeneri importanti ta' dal-perjodu huma l-melodram u l-farsa. It-teatrini tal-bidu nafu li kellhom taħlita ta' Taljan u Malti, ġifieri dan qed nitkellmu fis-snin 40 tas-seklu dsatax. Però prattikament kważi mill-bidu mbagħad l-importanza xxaqleb għal kollox lejn il-Malti. Ma ninsewx dawk kienu teatri għan-nies fl-irħula u fl-ibliet, eh, illi ma kellhomx aċċess jew kellhom aċċess limitat għat-teatru tal-opra u teatru professjonali. Daw kienu eh, n-nies li qed imorru it-teatrin u ħafna drabi n-nies li qed jagħmluh kienu nies ta' ftit jew xejn skola